מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען די בעסיקס פון ריסק מענעדזשמענט און אפשענס טרעידינג און פארוואס ס'איז די וויכטיגסטע זאך כדי צו האבן לאנג טערם סוקסעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף און פליז געדענק אז אפשענס טרעידינג איז זייער א ריסקי זאך און רוב מענטשן פארלירן געלט אין אפשענס טרעידינג און עני טרעידינג און אויב דו ביסט נישט טויזענט פראצענט קלאר וואס דו טוסט יו העוו נאו ביזנעס טרעידן אפשענס און לאמיר אריינגיין אין די לעסן פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי. לאמיר אנהייבן מיט דעם, פארוואס איז ריסק מענעדזשמענט אזוי וויכטיג? דו דארפסט פארשטיין א זאך, ווען ס'קומט צו סטאקס בכלל און אפשענס בפרט, אפשענס געט דיך לעווערידזש. לעווערידזש מיינט אז דו קענסט האבן קליינע מאווס אין די סטאק און ס'קען מאכן א ריזיגע אימפעקט אויף דיין אקאונט סיי לטובה און סיי חס ושלום אויף פארקערט אויך, סאו קליינע מאווס אין די סטאק קען מעיק איט אר ברעיק איט, ס'קען מאכן דיין אקאונט גרויס אדער קען עס מאכן חס ושלום קליין, אקעי, און אויב די האסט נישט קיין רולס אין פלאץ איז זייער אסאך טרעידערס בלאוען אפ זייער אקאונט זייער זייער שנעל, סאו סוקסעס מיינט נישט צו טרעפן די בעסטע טרעיד, ס'מיינט נאמבער וואן, נאמבער וואן, די ערשטע זאך וואס דו דארפסט טראכטן ווען דו גייסט אריין אין א טרעיד איז, פראטעקטן דיין קעפיטל, מאכן זיכער אז דו ווייסט וואס דו טוסט אז דו זאלסט נישט חס ושלום פארלירן דיין שווערע אויסגעהארעוועטע געלט, כדי דו זאלסט קענען איבערבלייבן נאך א טאג אין די מארקעט, קענען טרעידן נאך א טאג, נישט איין טאג זאלסטו פארלירן אלעס. סאו לאמיר איבערגיין אפאר כללים וואס איז וויכטיג לגבי ריסק מענעדזשמענט אין דיין אקאונט. נאמבער וואן, פאזישאן סייזינג. דו זאלסט קיינמאל נישט נעמען א ריסק אין דיין אקאונט מער ווי דו קענסט עפארדן צו פארלירן. עז א רול אוו טאמב, א סימפל רול, דו זאלסט קיינמאל נישט ריסקן מער ווי וואן טו טו פערסענט פון דיין אקאונט אין איין סינגל טרעיד. דאס מיינט אין איין סינגל טרעיד זאל קיינמאל נישט קענען זיין א מציאות אז זאלסט פארלירן מער ווי וואן טו טו פערסענט פון דיין אקאונט. למשל. האסט א צען טויזענט דאלערדיגע אקאונט? קענסט נישט ריסקן מער ווי הונדערט ביז צוויי הונדערט דאלער. הונדערט טויזענט דאלערדיגע אקאונט? טויזענט ביז צוויי טויזענט דאלער וואס דו קענסט די מערסטע פארלירן אויף די טרעיד. סאו פאר דו נעמסט א טרעיד, פרעג דיך די קוועשטן, וואט איז די מאוסט איי קען לוז העיר? וואס איז די מערסטע וואס איך קען פארלירן אויף די טרעיד? אסאך מאל איז דא אזא מין אפשן טרעיד וואס איז א ספרעד וואס איז דיפיינד ריסק, דאס מיינט אז די טרעיד איז געבויעט געווארן אויף א וועג אז דו קענסט נישט פארלירן אין די זאך אפילו אלעס גייט ראנג, דארפסט גארנישט אנשטעלן, ס'איז שוין אלעס מסודר פון זיך אליין אז דו קענסט נישט פארלירן מער ווי דעם, דאס מיינט א דיפיינד ריסק טרעיד, אבער זייער אסאך טרעידס זענען אנדיפיינד ריסק, דאס מיינט אז דו דארפסט אליין מאכן זיכער אז דו האסט א סטאפ אדער דו ביסט עוועילעבל אויב עפעס גייט ראנג צו קענען שנעל אין א אינסטענט אדזשאסטן דיין טרעיד אז זאלסט נישט פארלירן חס ושלום מער ווי דו ביסט גרייט צו פארלירן. נאמבער טו, עוואויד רעווענדזש טרעידינג. לוזן אין א טרעיד איז פארט אוו טרעידינג. אפילו די בעסטע טרעידערס, ס'איז נישטא קיין איין טרעידער וואס קען דיר זאגן ער האט הונדערט פערצענט ווינערס. זייער אסאך פון די בעסטע טרעידערס, כ'מיין אלע בעסטע טרעידערס, יעדער איינער וועט דיר דערציילן ער האט אויך לוזינג טרעידס. די פראבלעם איז אז זייער אסאך מאל ווען מען פארלירט געלט זאגט מען יו נאו וואט איך מוז צוריק מאכן די געלט וואס איך האב פארלוירן און איך גיי ווייזן אז איך גיי עס צוריק מאכן, דאס ווערט אנגערופן רעווענדזש טרעידינג, דאס איז א רעסעפי פאר דיזעסטער, דו האסט קיינמאל נישט דאבלען דאון אויף א שלעכטע טרעיד, אז דו זעסט דו האסט פארלוירן אויף א טרעיד גיי נישט אריין טיפער אין עס, נעם נישט קיין נקמה, ס'איז נישט קיין ווינער, ביסט נישט קיין לוזער, ביסט נישט קיין ווינער ווען דו האסט א גוטע טרעיד, דזשאסט פארשטיי וואס ס'טוט זיך, און לעב מיט די מציאות, און עקסט אז דו ביסט נישט אין א גוטע מוט, ווארט ביז מארגן, אבער גיי נישט יעצט רעדן נאר וועגן דו ווילסט נקמה נעמען. און מאך זיכער דו האסט א פלאן ענד יו סטיק טו יור פלאן, און לאז דיינע עמאושענס אינדרויסן, דיין עמאושען זאל קיינמאל נישט אריינקומען אין פלאץ ווען דו טרעטסט. נאמבער טרי, דיווערסיפיי דיינע טרעטס. לייג נישט אלע דיינע טרעידס אין די סעים סטאק אין די סעים סטרעטעדזשי, מיקס ארום, מיש אויס, דיפרענט עקספיירעישאנס, דיפרענט סטרייקס, דיפרענט סטאקס וואס דו טוסט, ספרעד דיין ריסק צווישן אלע אנדערע מינע טרעידס אויך, און אויב עפעס גייט ראנג קענסטו נאך אלץ פארדינען, און די אנדערע דו ביסט דייווערסיפייד צווישן דיפרענט סטרעטעדזשיס. די נאמבער וואן זאך וואס דו דארפסט זיך ארייננעמען אז דו זאלסט מצליח זיין אין די ביזנעס איז פראטעקטן דיין אקאונט, דאס איז וויכטיגער ווי מאכן היינט געלט, אז דיין אקאונט זאל זיין פראטעקטעד איז וויכטיגער, אז דו פארלירסט אלע דיינע געלט חס ושלום ביסטו אינדרויסן פון די גאנצע געים, לאנגדזשעוועטי איז די ריעל עדזש, אז דו קענסט אויף עפעס א וועג מאכן זיכער אז דו סורווייוו'סט און דו גייסט אן און דו קענסט דיעלן מיט א לאס און ס'גארנישט געשען פאר דיך עפעס א קאטאסטראפיע, דעמאלטס ווייסטו אז דו האסט געטון א גוטע זאך, דאס איז די עדזש. אנפארטשענעטלי רוב טרעידערס קענען דאס נישט און זיי בלאוען אפ אקאונטס נאך פאר זיי האבן אפילו א טשענס צו סוקסידן. אויב דו האסט עני שאלות אויף די סאבדזשעקט אדער אויף עני אנדערע סאבדזשעקט אין די פיינענשעל מארקעטס, פליז לאז איבער א קאמענט אין די קאמענט סעקשאן, און לייק און סובסקרייב צו די טשענעל אדער צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג ווי דו קענסט באקומען א אימעיל יעדן מאל וואס אונז האמער א נייע לעסן.